Dwi allan o amser. Weithiau dwi'n meddwl bod rhywbeth o'i le gyda fi. Mae gweld cymaint o ferched arall fy oedran gyda'r hyder i siarad â chymaint o fechgyn wahanol yn wneud i mi gwestiynu pam fy mod i'n methu wneud yr un peth. Sut mae cymaint o ferched fy oedran yn cael cymaint o sylw gan fechgyn wrth i mi dderbyn ddim? Sut dwi'n cael ei ystyried yn ddiflas ac yn chwerw? Sut pob tro dwi'n cael cyfle gyda bachgen, dwi'n dychwelyd i gornel neu'n cuddio'r hyn rydw i eisiau, oherwydd fy mod i'n amau fy hun. Nid wyf yn teimlo fy mod yn heiddi perthynas o unrhyw fath. Efallai ei fod oherwydd yn ddwfn, fy mod i'n gwybod nad wyf yn ddigon bert, neu ddim yn ddigon poblogaidd, neu ddim yn ddigon dda mewn unrhyw ffordd. Dwi'n casau fy hun weithiau, wrth i mi oelio fy ffrindiau derbyn cymaint o sylw oddi wrth fechgyn, wrth i mi dderbyn ddim. Rwy'n teimlo cywilydd pan fyddaf hyd yn oed yn meddwl bod gen i cyfle, oherwydd rydw i wedi cael fy siomi cymaint o weithiau yn y gorffennol. Wedi cael fy ngwneud i teimlo mor ddwl am feddwl fod gen i cyfle neu fy mod yn ei heiddi. Wedi cael fy ngwthio o'r neilltu gan ferched arall a doedden ni byth yn ddeall pam. Efallai ei fod oherwydd nad oes gen i'r edrychiad neu'r hyder i ddweud sut ydw i'n teimlo, Dwi caf fy ofni pan bydd bachgen yn siarad â mi, ei fod yn rhyw joc rynachol tu ôl i'm cefn, neu fod pawb yn fy ngwylio oherwydd fy mod i'n cael fy nghyfle o'r ddiwedd. Mae cymaint o ansicrwydd wedi nodi i mi gan eraill yn y gorffennol, bod gen i rhywbeth ar fy ngwyneb a bod fy nghroen yn edrych yn ofnadwy. Dwi o hyd wedi meddwl bod bechgyn yn fy marn i'n ansicrwydd mwyaf wrth i'r edrych arnaf, eu bod nhw'n fy ngweld yn afiach ac rwyf yn casáu fy hun am hynny. Rwy wedi treulio cymaint o oriau yn gorchudddio fy wyneb a rhannau ohonof sy'n gas gen i mewn ymgais i geisio fod y ferch ei bod nhw eisiau. Ond nid yw i byth yn gweithio. Felly, mae'n debyg fy mod i wedi rhoi'r gorau iddi. Rwy wedi treulio cymaint o oriau yn crio dros y ffordd yr oedd fe'n edrych, ac yn ceisio newid hynny mewn unrhyw ffordd annaturiol neu afiach posibl. Ond nawr, rydw i wedi sylweddoli, taw beth bynnag y byddaf yn wneud, ni fyddai hi byth yn ddigon dda. Ni fyddai hi'n wneud unrhyw wahaniaeth o gwbl gan adlu mi farnu fy hun unwaith eto. Dwi wedi penderfynu jyst i eistedd yn ôl a gwylio yn lle. Gwylio pawb am gwmpas yn cael yr un peth rydw i eisiau tra byddaf yn wynebu'r cylch dieflig o ansicrwydd parhaus. Hyd yn oed pan fyddaf yn dod ychydig yn fwy hyderus ac yn meddwl o'r awgrymiadau bach sydd gennyf, Taw efallai'r tro yma byddai rhywun o'r ddiwedd yn fy ngwerthfarogi. Dyna i gyd maen nhw. Awgrymiadau bach. Dwl. Nad ydy dyn golygu dim, yn enwedig pan dwi yn gwybod bod y bechgyn yma yn siarad â merched eraill, a nad ydyw unrhyw beth dwi wedi wneud i geisio newid fy hun wedi newid dim. Rwy'n cael fy ngorfodi i wylio cymaint o bobl ifanc yn ei harddegau o'n gwmpas yn cwympo mewn cariad wrth i mi orfod derbyn y ffaith ni fyddaf byth yn cael cariad ifanc. Mae'n debyg ei fod yn un rheswm pam fy mod i mor gyffrous i ddianc a symud ymhell o'n fy ndref enedigol, am leichen newydd. Pobl newydd sy'n gwybod dim byd amdana i. Pobl newydd na welodd fy ansicrwydd mwyaf erioed am sut y wnaeth ei chwalu fy hyder yn llwyr. Pobl newydd a fydd yn fy nerbyn fel person ac nid yn fy marn i yn y ffordd rwy wedi teimlo fy mod i wedi cael fy marn i trwy gydol fy arddegau. Ond, am y tro, Mae'n rhaid i mi ddal wynebu'r realiti bod fy amser ar ben. Mae fy mreiddioed o gariad ifanc wedi mynd. Byddai fy hun ddeg mlynedd yn ôl mor siomedig bod fy hyder wedi rwygo'n ddarnau ac roedd wedi cael fy ngadael mor ansicr ac ynysig. Ond dyna ni. Does dim byd y gallaf ei wneud nawr, ond derbyn, yn ddeunaw oed, ni fyddaf yn gallu cael cariad ifanc. Rhaid i mi dderbyn fy mod i allan o amser.